नमस्कार सिद्धिरस्तु पंजीकृत संस्था द्वारा संचालित मिशन मिथिलाक्षर लिपिक ई पाठशालामे अहाँ सभक स्वागत अछि एखन अपने सब मिथिलाक्षरक तृतीय चरणके अन्तर्गत संयुक्ताक्षरक अभ्यास कऽ रहल छी आओर आइ संयुक्ताक्षरक प्रकरणमे चवर्गके ज आ झ सँ बनल संयुक्ताक्षरक अभ्यास करब तऽ आओर देखै छियै स्क्रीन पर अहाँ सबके देखा रहल हैत किछु संयुक्ताक्षर देल गेल छै जेनाकि ज ज ज झ ज म ज य ज र ज व आओर ठीक दहिना काज जे छै से ओहिपर आधारित किछु शब्द सब देल गेल छै

ज झ और ज म से बनल संयुक्ताक्षर ई दुनू अक्षर के संयोग से बनल संयुक्ताक्षर तो आउ देखे छी जे सर्वप्रथम देखियो जे अपने सब ज केना लिखे छी तो ज के लेल जे छै से ई आकृति बनेलहुँ फेर वह में नीचा से ई आकृति एना के जोड़लिए आ ऊपर में डेढ़ दै छियै में पूरा डेढ़ होइ छै बामा दहिना दुनू कात डेढ़ होइ छै आब देखियो ज और ज के संयुक्ताक्षर तो ज के हिस्सा बनाओ आ यह में ज के दोसर हिस्सा जोड़े आ ई एना के आकृति बना दियो आ ऊपर में डह दो दियो तो ई भ गए ज आ ज के संयुक्ताक्षर ठीक तही ना ज आ झ के देखियो तो ज और झ के लिए ज बना लिया आ ऊपर में डाँड़ दऽ दियौ आब देखियौ जौ के जे ई हिस्सा छै ताहिमे एना कऽ झ के ई वाला आकृति एकटा बनाउ आ फेर जौ के बाहरी हिस्सा जे छै ताहिमे से एकटा आकृति बना कऽ एहिमे जोड़ि दियौ तऽ ई भऽ गेल अहाँके जौ आ झ के संयुक्ताक्षर आगाँ देखियौ जौ आ म तऽ जौ के ई आकृति बनाउ एकरे एना कऽ घुमबैत म जकाँ बनबैत आ ऊपर में पूरा डाँड़ दऽ दियौ तऽ ई जे छै से अहाँके ज आ म के संयुक्ताक्षर भऽ गेल तऽ एहि तरीकासँ अपने सब ई तीनू संयुक्ताक्षर देखलहुँ ज ज ज झ आ ज म आओर एहिपर आधारित किछु शब्द जे छै से दहिना कात देल गेल छै एक एकटा ओकर अभ्यास सेहो करैके अछि आब आगाँ आउ देखै छियै ज य ज र आ ज व अहाँके ध्यान हैत ज य आ ज र के लेल हम एकटा विशेष आकृति कहने रही मतलब य के संयुक्ताक्षर और र कोनो अक्षर में जे लगते तो ई एना के आकृति एना के घुमा के जोड़ दिलिए तो ई भ गेलै ज आ य के तहिना ज आ र के लेल तो ज के ई आकृति एना के बनेलिए इएह में एना के ई र वाला हिस्सा एना के जोड़ दिलिए तऽ ई भऽ गेलै ज आ र के संयुक्ताक्षर ठीक देख अहिना देखियौ ज आ व के लेल तऽ ज के ई हिस्सा बनेलहुँ आ इएहमे एनाके त्रिभुज जकाँ एनाके जोड़ि दियौ आ नीचाँमे बिन्दी दऽ दियौ तऽ ई भऽ गेलै ज आ व के संयुक्ताक्षर आओर एहिपर आधारित शब्द छै जेना ज्वलन वज्र साम्राज्य तऽ अपने सब जे छी से एक एकटा संयुक्ताक्षर पर चर्चा केलहुँ एहिमे दहिनामे जे शब्द सब लिखल छै तकरा अपना मोनसँ अहाँ सब अभ्यास करू देख लियौ आब पूर्ण आइ जे छै से अपने सब चर्चा केलहुँ ज ज ज झ ज म ज र और ज व सँ बनल संयुक्ताक्षर और एहि पर आधारित किछु शब्द सब दहिना कात लिखल अछि अहाँ सबके एक एकटा संयुक्ताक्षर के कम से कम दस बेर लिखे के अभ्यास करे के अछि और ओहि पर आधारित किछ शब्द सब से हो जेना देखियो साम्राज्य में म आ र के संयुक्ताक्षर अहाँ के नहीं बतायल गेले लेकिन हम अहाँ के ई कहने छी जे म मतलब कोनो अक्षर में य आ र के लेल एगो कॉमन आकृति होइ छै जेना देखियो म बना लिया आ म में नीचा से ई आकृति जोड़ देलिए तो ई भ गेले म में र लागि गेलै तऽ ई अहाँ आसानीसँ आब लिख सकै छी साम्राज्य ताहि दुआरे चूँकि ई आब जहन हम पवर्ग के संयुक्ताक्षर के अभ्यास करब तहन म आ र के संयुक्ताक्षर बतायब एखन सिर्फ एतबी बतेलहुँ मोन लगा कऽ अहाँसभ अभ्यास करू जय मिथिला